tinokutambirai pajolas news audio
manhero akanaka mhuri yezimbabwe tinokutambirai pano pajolas news online youtube channel uri musi wechishanu 22 chikunguru 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau nepamatandemutande akasiyana-siyana mururimi rwechishona
regai titange nekukupai nhau iri mubepanhau rethenews day Masangano anomiririra varairidzi anoti varairidzi vachaenderera mberi nekuramwa mabasa. Masangano anomiririra varairidzi ayambira hurumende kuti ari kuda kuramwa mabasa mushure mekunge hurumende yaramba kudzosera mari dzavaitambiriswa muna Gumiguru 2018 dzinosvika 540 US dollars. Vachitaura neNewsDay mubvunzurudzo dzakasiyana, vatungamiriri vemasangano vanoti kukwidziridzwa ne 100 percent kwemihoro kwakapihwa muna Chikunguru hakuna zvakunoreva nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu.
Pari zvino tobata bepa reNew Zimbabwe. Mutauriri weTriple C mudunhu reMashonaland West anoshoropodza VaZiyambi Ziyambi mushure mekunge vapa vanhu maswitsi pamusangano. Topinda munhau iyi yose. Mutauriri weTriple C mudunhu reMashonaland West, VaBlessing Mandava, vashoropodza gurukota rezvemitemo neparamende, VaZiyambi Ziyambi, nekutora vagari vemuwadhi 5 yeKariba semapenzi mushure mekunge vavapa zvihwitsi pamusangano. VaZiyambi, avo vanova nhengo yePolitburo yeZanu-PF, vanonzi vakapa zvihwitsi zvemindi kumadzimai mazhinji akange ari pamusangano wakaitirwa kumahombekombe sebhabhu nemusi weMugovera wapfuura.
VaBiti vanoti veruzhinji vaneta nekuona VaMnangagwa nemudzimai wavo panhepfenyuro yeZBC. Mumiriri weHarare East mudare reparamende, VaTendai Biti veTriple C, nemusi weChipiri vakakwidza kudare reparamende vaine nyunyuto yavo yenyaya yekurerekera kudivi rimwe chete kwenhepfenyuro yeZBC mukutevenyura kwayo nhau. Vachitaura nezvemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo Auxilia avo vari kunyanya kubuda panhau huru dzeZBC manheru uye muzvirongwa zviri kuitika, VaBiti vakati, Munoona zviso zvakafanana paZBC na8 o'clock mazuva ose. Unoona murume nemudzimai wake mazuva ose kubva na 8 o'clock kusvika na 10 o'clock. Mukupindura vaKinsey Paradza vakati munhu haasungirwe kuona channel imwe chete. Ngavachinje machannel ekuona kana vasingafariri.
Topinda munhau inokachamadza zvikuru. Magetsi anodzima mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari pakati pekutaura mashoko ane udzamu. Regai ndikupei nyaya iyi yose. Mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakasara vaine zai pachiso mushure mekudzima kwemagetsi zvisinganzwisisike pamusangano wekuparurira muzinda weCyber City kuMount Hamped nemusi weChitatu. Vachinzwa kunyadziswa uku, boka rakanangana nemutungamiriri rinozvidaidza kuti Men Believe ED rakatanga kuridza rwiyo kuchengetedza mamiriro ezvinhu. VaMnangagwa havana kukwanisa kuvanza kusafara kwavo nekambani yeZESA Holdings nekuda kwekudzimwa kwemagetsi paine vashanyi.
Takabata bepanhau reThe Mirror, Chief Mazuru vanobva panhamo vachipopota mushure mekushorwa nevatsigiri vebato reTriple C. Chief Mazuru vanonzi vakabva parufu pamusha waMusimudzirwa kuWard 13 kuGutu East vachiita ruzha apo nhengo dzeCitizen Coalition for Change dzairamba chirevo chavo chekuti vambomira kuimba nziyo dzebato. Bato iri raiviga mukuru waro uyezve muzvinamabhizimusi ane mukurumbira Amai Beria Musimudzirwa, avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
Topinda munhau yakamirirwa nevatsigiri vazhinji vebato reTriple C yekutongwa kwaVaJob Sikhala. Kutongwa kwaVaJob Sikhala kuchaenderera mberi svondo rinouya musi weChipiri. Kutengwa kwaVaJob Sikhala kwaendeswa mberi zvakare kusvika musi wa 26 Chikunguru 2022. Kutonga kwenyaya yavo kuchatanga nenguva dza quarter past 2 masikati apo vachapihwa mutongo wekubhadhara mari yechibatiso. VaSikhala vakasukwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kuNyatsime kuChitungwiza.
Mapurisa eZRP anorambidza veChris Coalition kuratidzira kusamira zvakanaka kwenguva kwezvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu munyika kwanga kwakatarisirwa kuitwa nhasi 22 Chikumi.
Pari zvino tokupai nhau yekunyika yeSouth Africa. Vaimbova mutungamiriri wenyika yeSouth Africa, VaThabo Mbeki, vanoshoropodza VaRamaphosa. Vaimbova mutungamiriri weSouth Africa, VaThabo Mbeki, vashora mutungamiriri wenyika iyi, VaCyril Ramaphosa, vachiti havana kana ruzivo rwekuti vopedza sei huori kushaikwa kwemabasa uye kupedza kusaenzana kuri kuitika munyika. Sezviri pachena, South Africa pari zvino yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kukwira kwehuwandu hwekushaya mabasa.
Tinoti kuverengwa kwenhau kunogumira pano. Tisu venyu Munashe Wisely. NaMakoti tanga tichikuverenga.
subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscriba zvinoita kuti tisaneta musakanganwa zvekare kuti tine gurupu redu rewhatsapp